Felly yma yn Flora, tu allan i'r balcony enwog lle datganwyd annibyniaeth yn 1912, edrychwch ar Wikipedia, unrhyw beth fel yna, mi welwch chi'r balcony yma. Dyma'r unig hen adeilad sydd yn y dref i gyd. Hynny yw, mae popeth arall yn newydd iawn. Mae'n eitha tebyg i Abertawe. Mae da chi mynydd mawr na sut yr un fel tu ôl i Port Talbot, mae da chi, ond mae da chi trath hyfryd uh, a'r prom neis iawn, diet datblygu fyna cychyrd yn mynd i'r eidl. A dyn o flaen fi wedyn, mae'r ma ddinas newydd, lle 5,000 o bobl yn byw yn flor y pan datganwyd annibyniaeth yn 1912 dros gan mil nawr gyda prif ddinas, uh, prif ysgol, sori. Felly, argraffiadau o'r daith, um, mae wedi bod yn ffantastig. Uh, pethau bach a pethau mawr, um, Mae sbwriel yn bobl yn broblem, mae pobl yn twlu. Mae nhw'n credu bod angen y byd cael gwared y poteli plastig. Mae nhw'n bla yn bob man, nid jyst yn Albania, yng Nghymru hefyd. Felly yn credu bod eisiau ni cael gwared o uh, poteli plastig. Um, mae hefyd, mae angen... Mae, mae tîm bach fel pethau Andrew R.T. Davies a cynghorwyr Good Old Boys Ceredigion Uh, di cael gwad o'r holl planning sydd beth maen nhw eisiau, a holl red tape, a dyna hyd y hewl o Tirana i Skoder. Mae chi milltir ar milltir ar milltir o um, garages, pobl yn golchi ceir, uh, pobl yn gwerthu dodrefn, uh, restaurants. Mae fel sa'ch chi'n gyrru o Gardydd i Abertawe ar hen hewl A48 a'r holl ffordd Abertawe i Gydydd, ond da chi dim un milltir gwag, lle o pob un ffordd, da chi siopau netai ar un, un stribed, fe, so dim yn datblygu'n bellach na hynny. Felly mae hwnna'n broblem planning. Uh, fel arall, uh, lle hyfryd dwi'n teimlo, gytrefol iawn yma, mae'r dynion i gyd ar un taldra fi sy'n neis. Um, mae lot o just yn braf, jyst gweld boes yn seiclo. Dim ond achos mae'n ffordd hawdd a rhad o teithio gwmpas lle. Uh, felly lot fawr o hen boes yn seiclo. Pawb Gyda'r bagiau bach fel hyn fel sydd hyfu, fi, uh, wel sydd rheina yn gyntaf yn dod yn Ewrop, fi'n credu yn Ljubljana, fi'n cofio, neu falle Zagreb, a ni'n meddwl, o, mae'n ffordd, neu Prague, mae'n ffordd braf iawn a call iawn o um, gerdded y gwmpas y lle. A mae dynion fan hyn i gyd yn gwsio, ddim yn puff bag fel y pobl yn galw fe pan ni'n dechrau dynion bagiau yma, mae'n jyst yn ffordd call uh, i gael y wallet o pob dim, mae'n braf i weld. Uh, cwn, lot o cwn strae yma, maen nhw'n cysgu ar hyd y lle, yn bola heilo, Uh, ond yn dod mas i wneud lot o sŵn yn nos y cerwch chi ar ddi. Maen nhw'n gyd i tagio, felly'n amlwg bod y cops a pobl yn gwrdd amdani nhw. Ond mae chi'n gweld nhw'n croes yr hewl yn ling di long, chi'n gweld nhw'n cysgu ar y sgwar, uh, hyn oedd y prif sgwar fel yn, yn sgwar Scanderbeg yn um, Tirana yn cysgu fyna, ond, ond maen nhw'n bobman. Felly mae yna broblem fyna. Um, Dyw pobl ddim yn tipio sy'n braf, chi'n mynd i brynu pryd o fwyd, mae'n costio 600 lec, sef rhywbeth fel 3 pwynt, A that's it, sim disgwn tip na dim byd. Mae'r pobl ifanc i gyd yn siarad Saesneg um, i rhyw raddau yn ei gilydd, ond sicr, pwyta chi'n mynd unrhyw le mae tourist yn mynd i fynd, maen nhw'n gallu siarad Saesneg, a Saesneg ydy'r ail iaith. Dwi'n meddwl bod rhai falle'n siarad yn arbennig yn arfordir yma, yn siarad ei daleg, mae'r hen bobl, neu pobl oedran fi yn sicr, ond oedd pig o ran teledu a radio ei daleg um, yn y cyfnod diweddar. Um, a chi'n gallu pig o ran radio Albaneg, um, Eidaleg heddiw, pig eisiau lan yn y car yn drefel awr yma. Yn Saesneg ydy default. Mae pobl wrth gwrs yn meddwl bod fi'n wrth yn nyta yn trio siarad ei Al Albaneg dan nhw. Dyn nhw'n cwet yn deall pam fod fi'n neud e. Mae'n handi achos mae'n cyfod, mae yna bobl sydd ddim yn siarad Saesneg yn amlwg a mae'n help a maen nhw'n deall at a fi'n ôl. Um, mae da fi clip o fi'n siarad mewn service station yn Albaneg. Mae'n ferch, tod, trio wneud y pwynt bod fi'n gallu siarad Saesneg. Ond uh, mae hwnna'n eitha diddorol neu trist neu beth bynnag, ond mae'n ei sens yma Saesneg yn iaith. Maen nhw'n gweld, maen nhw'n maen, maen teimlo bod Albaneg yn iaith bychan yn dyfa. Uh, mae 6 miliwn o siarad wedi gael. Um, Ie, yeah, maen nhw'n um, maen nhw bobl croesawgar, Uh, Mae'n rhad yma, os chi'n meddwl dod am wyliau yma. Uh, mae dde cappuccino yna'r gaid sydd â fi. Mae hwnna'n costio ar y mwyaf 200 lec, sef ti a mae 100 lec yn 100 yn pint 80 euro. So mae 200 lec yn rhywbeth fel pint a hanner am cappuccino, dyna un dda drud fel afer chi'n talu gwerth pint am cappuccino. Gewch chi pryd nes o fwyd, ges i yn Tirana, ges i tafe fel yw um, dish traddodiadol, Oedd yn neis iawn gyda afi a pupur a chili um, a tomato. Oedd hwnna'n... Uh, a dyn salad da iawn. Salad y pentre yn galw fe. A coffi... Um, coffi... Um, cwrw. Gostodd na fi'n credu rhywbeth fel chwech pint. Oedd e'n hyfryd. Um, felly mae ma pethau'n rhad. Mae wedi talu llety Bridgestone. Mae'n mynd dreifio lle, penderfynu lle fi'n aros a fi wedi cael uh, gwestai fyna am rhywbeth fel 30 pint. 25 punt, 35 punt, dim mwy na hynny. Dim efo brecwast, bydd lots. Uh, oedd e gwesti uh, Jolly, dyna oedd enw'r lle, yn um, Tarana, tri Jolly. Oedd hwnna'n costio rhywbeth fel 87 punt, dwi'n meddwl. Uh, ond oedd hwnna'n ddau noson yn cynnwys brecwast. Ond ie, uh, yeah, mae'r llety yn rhad. Chi'n gallu talu fel 30 pint yn oson i aros sy'n gret. Uh, mae gyrru yn bleser. Mae hewlydd yn wag. Meddyliwch am Gymru heb Lloegr drws nesaf ddi. Dyna Albania. So mae loads o le ar hewlydd. Mae hewlydd yn dda, mae nhw'n tarmacio neis. Yn y trefi falle gewch chi bach mwy o potholes yn beth bynnag, ond dy ddim byd i fixo amdano. Felly mae'n gyrru yn bleser yma, a mae hewlydd yn gael. Mae yna toll byrth yn Macedonia, ond dyn nhw'n llawn ffa 50 cent uh, euro felly, felly llain a, lot llain a pint, felly oedd hwnna'n iawn. Um, Ti'n meddwl, beth arall sydd i ddweud yma? Um, yeah, slippers. Mae ma sliders neu slippers yn thing yn Albania ac yn Macedonia. Pob gwesti neu pob um, apartment yn aros gyda yna slippers i chi wisgo. Uh, falle bod yna'n wir yn y Balkans gyffredinol, dwi'n yn gwybod, falle bod yna'n thing bod chi ddim fod tynnu uh, gwisgo sgidiau yn y tai, sa'n gwybod. Ond oedd hwnna'n ddoniol bod pawb gyda hwnna o gwmpas y lle. uh, yn pob uh, lle dwi wedi aros. A dyna ni, dwi'n meddwl, um, os chi'n meddwl dod ma, ie, yeah, dych chi ddim yn mynd i fynd ar wyliau i Tetrovo, mae'n mynd, fel mynd am gwyliau i Cwmbran, neu i, mae Pristina prifddinas Kosovo yn salw, a mae'n ma fledd, a mae'n anodd ffeindio chwrdd o gwmpas, sy'n lot yna. Mae werth mynd na jyst i weld y lle, falle os ddod ydych chi. Mae Prizren, yn de uh, Kosovo yn bertach, mae'n hen dref yn bert, mae'r gweddill bach yn salw, ond mae'r mae, mae hen dref yn bert. Mitrovica, lle si, lle y bont i'r rhannu rhwng y Serbiad a Albaniad. Dyna gwir, oedd hwnna'n bertach na'n disgwyl, yn bertach na Pristina. Uh, eto fel rhath o um, cwm brân, ond oedd e'n mwy lliwyrchus, ac yn deimlad braf yna. Yr ochr Serbian yn mwy llwm, ond os ti'n mynd i weld yn arbennig. A mae, mae Kosovo yn salw o ran... Mae Kosovo i bob pwrpas yn un powlen mawr gyda mynyddoedd o gwmpas. A dyn Kosovo Polia ydy'r gair o Serbian yna, sef maes post Kosovo. So maes ydy fel tir agored, wedyn lle mae'r gair Poland yn dod. Felly maes ydy, neu tir agored ystyr gwlad pwyl. Felly, ond mae'n achos bod dim planning yma, basically, Art, Andrew RT Davies a Cyn Cyngorwyr Annibynnol Ceredigion i gallu cael planning holl mates nhw. Ond mae'r holl ffordd tua 40-50 milltir rhwng Christina a Mitrovica, ond na tai a just poi sy'n gweld golchi cei neu garages neu restaurants neu siopau dodref neu siopau teiars neu rhywbeth. Um, a mae hwnna jyst yn salw, ac yn araf, mae jyst yn araf. Er mae'n adeiladu hewlydd newydd nawr, mae Macedonia yn mwy trefnus yn yw. Ond nhw'n derbyn cardyn. O ie, cash is king, dyna Albania. Dyn nhw'n offi cardyn. Dyn nhw'n deall pan bod chi'n rhoi cardyn. Felly mae rhaid i chi ar cash yn Albania a Kosovo. Macedonia oedd um, cardyn yn mwy normal a derbyniol. Um, ac oedd fatha mwy o drefn yn wlad falle, os gwrs, dyn nhw'n mynd i cael rhyfel. Fel gath Kosovo yn 90au ac oedd y Serbiad wedi bod yn tan fusoddi yn y rhanbarth ers degawdau. Yn Albania, wrth gwrs, oedd hi'n dan hocha dyn uh, ffiaidd iawn. Fes iawn yn geddfa a bunker yn Tirana dangos yn poenydio pobl a clustfeinio'r bobl. Um, felly mae, falle bod yna agwedd gwahanol at awdurdod fyna uh, a mae'n goffa mwy o dalan. Dyma ni, dwi'n dangos chi. Um, dyna um, uh, prom yma yn Flora. Felly i feddwl, pam datgan o dan i byniaeth, canrif yn ôl, just, can, actually just ar ôl hynny, oedd rhyw 5,000 o bobl yn byw yn ardal yma, yn y dref yma. A nawr mae dan ni uh, prom. A to, galle Abertawe wedi bod fel hyn, wedi gwybod syndod o chweithus, o'n i'n poeni falle bydde planning wedi mynd o'n rhemp a bod pobl wedi gallu adael i beth maen nhw'n moyn, ond gallu fe fod yn lot gwaith a pethau chi'n meddwl dod mewn wyliau trath a dod â teulu yna, ie, yeah, pam lai. Um, mae'n lle braf i ddod, does dim trenau mwy lai o gwbl yn, yn Albania, felly os chi'n mynd chi un llogi car neu mynd, mae'n siŵr lot o bysus i gael. Ond um, mae'n cyntaf o hydref heddi a mae'n 25 gradd. Mae'n boeth, mae'n bod yn hyfryd trwy'r wythnos. Yn ôl y boi'n siarad y ddoi yn um, sgopio. Dy tywydd ddim yn troi nes tua cyntaf neu dechrau mis tachwedd. Felly mae'n le da i dod am wyliau. Ges i flight Wizz Air o Luton 25 a 5 un ffordd gyda just bag yn cyfeiriad 75 yn ôl. Uh, felly mae'n rhad a wedyn byddwch chi allan ti yn rhad. Hynny yw, os chi eisiau mynd i mynydda, mae'n lle gret. Aled yn ffrind i bod yn gwneud hynna. Uh, mae jyst mynd i treithau yn gret am hwn i. Um, a mae ardd yn gythrydd a stwff fel hyn. Felly, ie, yeah, mae'n pan, pan, Pam lai? Hynny yw, mae'n um, mae'n deng mlynedd bydd yn wahanol iawn, sy'n ni'n meddwl. Felly os chi'n meddwl mynd am le tip yn bach wahanol, yn dyn chip, unwaith chi yma, gyda popeth, chi'n mynd i fod yn nhw. Mae'r golled mawr, dwi ddim, peidiwch meddwl bod e dal fel enw yr hotra. Um, er mae dyna'n un beth mae pobl yn prydain siŵr gwybod am Albania. Um, a, a falle beth eraill, dwi ddim fel yna. Yr un peth falle i orffen gyda a golchi ceir yn Sing. Um, fi'n mynd deall, o'n i'n meddwl bod just boes Albania yn dod i olchi ceir ym Mhryden achos bod e'n rhyw ffordd syml o hawdd ennill cyflog. Ond um, mae fan yn Albania a Kosovo yn golchi ceir. So chi'n mynd i dref tua maint Aberystwyth, tua hanner dwsin o lefydd, o leia yn golchi ceir. Pob man hyd a hewl mae pobl yn golchi ceir. Mae'n pob garej bach mae yna bobl yn golchi ceir da llaw. Dwi'n mynd deall beth yw'r... Mae'n amlwg bod e'n thing bod pobl jyst mae'n golchi ceir. trwy'r amser yn Albania a Kosovo a dwi'n cweit yn deall pam falle bod smwr fach i gael y car dwi'n gwybod ond ie yeah, so mae'n amlwg maen nhw'n dod i Brydain ni'n gweld mae hwn yn rhywbeth da ni'n gallu neud a falle maen nhw'n credu bod pobl Prydain eisiau golchi ceir mor aml a pobl Albania wn i ddim ond uh, mae, mae golchi ceir yn thing uh, da nhw'n tybeth o oh, mae hwn yn hyfryd yn dweud so dyma di um, rhan o'r porthladd yma llongau wedi'n dweud yn mynd mas i'r eidal o fan hyn hefyd. Ond, um, na, felly, dwi wedi cael trip pendigedig, dwi'n môl werth, werthfawrogol bod fi gallu cael y cyfle i wneud hwnna. A jyst gweld fel ni wastad eisiau gweld, wastad y diddordeb. Mewn 10 mlynedd bydd y lle yn sicr yn wahanol, 10-15 mlynedd dwi'n meddwl bydd e mwy lliwyrchus. Uh, dwi'n meddwl eithaf goddi wedyd Cymru o ran llewyrch. Achos hynny yw, Os chi'n gallu gweithio rhywle fel digital nomad, pam ddim gweithio yn Albania lle mae'n rhad? Mae tywydd fel un ar y cyntaf hydref. Yn y geiaf mae dyn nhw eira, mae nhw'n cwpan, mae dyn nhw'n llefe sgio i gael yn y wlad yma. Pam aros yng Nghymru? Mae'n ma her i Gymru, dyn ni'n gyda problem. Yn gael y funud, mae lle yn Llywyrchu ac os mae'n dal dyn nhw y baby boomers yn hwyrach ymlaen yn nhw, so mae boblogaeth yn ifancach fan hyn nag yn mewn gwledydd eraill. Mae hwnna'n mynd i newid mewn 20 mlynedd. Ond um, Ie, yeah, dwi wedi mwynhau mas draw, dwi'n mor lwcus bod fi'n gallu mynd na. A dwi'n mor lwcus bod, uh, bod fi i ddod yma hefyd i gweld lle. A ie, yeah, dwi'n meddwl mae'n deng mlynedd falle. Pwy yw'r falle bydd Kosovo yn rhan o Albania, dwi'n meddwl dylse fe, a dwi'n jyst rhoi Mitrovica neu gogydd Mitrovica i'r Serbiaid cael ei mas o ffordd. Y Serbiaid dal yn cydnabod Kosovo, pan ddim jyst ymuno un o'r ddau wlad. Um, dwi'n meddwl falle bydd Macedonia yn aros yn un wlad, mae'r Albaniad Efe tryncod gogledd o Llewyn, hwn dim yn ardal mawr iawn, ond maen nhw i bob pwrpas yn annibynnol fyna yn pob peth dyddiol. A falle bydd edrych yn lot o dra drafferth i cael gwared o'r wladwriaeth dwi'n credu yn dod i ben. Felly mae Kosovo falle yn mynd i ail un o gen i weld. Ond uh, na, tan hynny, um, gobeithio bod chi ddim yn hau'r fideos bach yma, yr hael fyna, sori. Uh, ag, uh, yeah, chi eisiau byth dod i Albania a Kosovo a Montenegro, uh, rwch ganiad i fi.